Yr aderyn haul. Un tro, roedd 'na aderyn. Nid aderyn disglair a phrydferth oedd yn hedfan ar draws yr awyr, nac yn aderyn lluniaeth a gosgeiddig oedd yn gallu nofio ar y dŵr. Dim ond aderyn plaen a chyffredin. Y math o aderyn oedd yn ymestyn ei wddf esgyrnog a phugo'r llawr tra oedd yn crafu ei ffordd ymlaen. Ac am ei gân? Wel, doedd ganddo ddim cân o gwbl. Dim trydar, dim sgrech, dim switian, dim hyd yn oed gwych. Dywed wrtha i, meddai'r aderyn wrth yr haul un diwrnod. I beth ydw i'n da? Dydw i ddim yn hardd, dydw i ddim yn osgeiddig, fedra i ddim canu hyd yn oed. A, pelydrodd yr haul yn ôl. Mae yna lawer o bethau fedri di wneud. Mae gen ti ddawn, dawn arbennig, sydd ddim yn perthyn i unrhyw aderyn arall. Ac os gwnei di chwilio, rwy'n siŵr y doi di o hyd i'r ddawn honno. Ac felly'r diwrnod wedyn, dyma'r aderyn yn mynd ar daith. Ei benegliniau'n honcian, ei ben yn siglo a'i gynffon yn lipan llusgo tu ôl iddo. Roedd ar ei ffordd i chwilio am ei ddawn. Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, daeth hi bentref. Roedd mwyafrif y pentrefwyr wedi noswylio, ond roedd ambell un allan ar y stryd. Dyna lle roedd merch fach wallt brown yn crio a snwffian ac yn galw mewn llais trist, Ti dyma, Collie?

Ond dydw i ddim yn un da am hedfan. Dechreuodd yr eneth fach grio a snwffian unwaith eto, a dyma hi'n dechrau beichio crio ac erbyn hyn roedd yr aderyn yn teimlo i'r byw drosti. Mi wn i beth, meddai. Beth am i mi gerdded efo ti a chael cwmpeini i ti tra byddwn ni'n chwilio am y ci? a dyna lle buon nhw'n cerdded efo'i gilydd drwy'r nos. A'r eneth fach yn gweiddi bob hyn a hyn, Coli! Coli! Tyr dyn ôl, Coli! yn ei llais trist. Ond oedd dim siw na miw o Coli. Felly, o'r diwedd, dyma'r ddau yn gorwedd gyda'i gilydd tu ôl i hen ffens. Cofleidiodd yr eneth fach ryderyn, a bu'n gysur iddi trwy oriau'r nos. Pan ymaddangosodd yr haul drost yr adeiladau, a dweud ei fod hi'n fore, rwbiodd y ferch fach ei llygaid a'i hagor. Ac yno'n sefyll o'i blaen, roedd Coli! Neidiodd ar ei thraed a chyfloedio'r cig a'n droi hi'n ddiolch i'r aderyn. Wnes i ddim byd, meddai. O, do, gwynodd y ferch fach. Mi fuest ti'n aros efo fi, a gwneud i mi deimlo'n well. Gadawodd Rhyderyn yr eneth fach a'i chi a cherddodd ymlaen am ddiwrnod arall. Ei benegliniau'n honcian, ei ben yn siglo a'i gynffon lipan llusgo tu ôl iddo. O'r diwedd, cyrhaeddodd y dref. Roedd pawb yn cysgu. Pawb ond un hen wraig oedd yn eistedd ar ei phen ei hun. Ar bwy wyt ti'n llygadrythu? chwyrnodd wrth yr aderyn. Ar neb, meddai, ond mi wyt ti'n edrych yn drist, dyna i gyd. Petawn i fel adar eraill, mi fyswn i'n canu cân i godi dy galon. Dydw i ddim eisiau i neb godi fy nghalon, chwyrnodd yr hen wraig. Dydw i ddim eisiau gweld neb o gwbl. Ac yna, dechryddodd Lefain. Pwy ydw i'n geisio dwyllo? llefodd. Rydw i'n unig am fy mod wedi bod yn gas efo pobl ar hyd fy mywyd. Cas efo'n gŵr, efo'n plant, a'm ffrindiau. A chyn iddi gael gorffen, dyma'r awyr yn agor a dyma hi'n dechrau bwrw glaw. Rwyt ti'n glychu, meddai'r aderyn. Mi gei di annwyd! Dyma fo'n sboncio at wal gyfagos, a theini ei gynffon lipa drost ei phen a'i hysgwyddau. A dyna sut y treuliodd y nos, gyda'r glaw yn dripian i lawr ei gynffon lipa a'r hen wraig yn swatio oddi tani. Erbyn i'r haul godi i groesawu diwrnod arall, roedd y glaw wedi peidio. Diolch i ti, meddai'r wraig wrth yr aderyn, ac yn wir, llwyddodd i roi gwên fach iddo. Mae'n dda i gwybod bod gen i un ffrind yn y byd yma, beth bynnag. Aeth yr aderyn ymlaen ar ei daith unwaith eto, ei benegliniau'n honcian, ei ben yn siglo, a'i gynffon lipa, wlyb, yn llusgo tu ôl iddo. Roedd hi wedi tywyllu pan gyrhaeddodd y ddinas, ond roedd digonedd o sŵn ar y strydoedd. Felly, dyma fo'n mynd draw i'r stryd gefn i gael lle distaw i gysgu. Ond, fel yr oedd o'n gwneud ei hun yn gyfforddus, dyma fachgen bach yn rhuthro rownd y gornel. Roedd o'n chwythu a phwffian ac yng ngholau'r lleuad roedd ei wyneb cleisiog yn biws, du a glas.

Dyma'r aderyn yn mynd â'r bachgen i'r gornel dywellaf. Yna, dyma fo'n lledaenu ei adenydd a'i gynffon cyn hired ag y gallai ei lapio rownd y bachgen. Pan oedden nhw'n rhuthro heibio, yr unig y beth allai'r bwlis weld oedd bwndel tywyll. Dacw fo! medden nhw gan daflu cerrig a briciau ar yr aderyn. Ond, pan wnaethon nhw edrych yn fanylach, Dyna un ohonyn nhw'n dweud, Ni dy fo ydi o, dim ond aderyn hyll marw sydd yna. Ond doedd yr aderyn ddim wedi marw. A phan gododd yr hael yn y bore, roedd yr aderyn yn friwiau a doluriau. Roedd y bachgen oedd yn dal i orwedd oddi tano yn gynnes a diogel. Diolchodd y bachgen i'r aderyn, ond pan edrychodd ar yr aderyn, yr unig beth allai wneud oedd pwyntio ato a dweud, Edrych, rwyt ti'n wahanol! Ac yn wir mi roedd. Roedd ei gefn a'i gynffon yn stribynau o biws a du a glas, a'r rheini wedi gorchuddio â phatrymau o ddiferion glaw. A phan agorodd ei big, Dechreuodd ganu cân. Col, col, coli! Rwy'n ti'n gweld? Pelydrodd yr hael. Dy ddawn oedd bod yn garedig, ac mae hynny'n dod â calon garedig. Ac yn awr, bydd arwyddion o dy garedigwydd efo ti am byth, er mwyn i'r byd i gyd gael gweld. a dyna sut y daeth yr aderyn paun yn un o'r aderyn harddaf o'r holl adar.